Lee, llongyfarchiadau ti gyntaf oll ar y gerddoriaeth. Mae'n swno ffantastig. Diolch. Siwr mae'r album cyntaf mynd y ti? O, mae fe'n mynd yn wych. Fi'n mwynhau pob munud o wneud yr album hwn. Fi wedi ysgrifennu cyfansoddi'r album nawr A ni yn y stiwdio gyda'r cyddorion yn neud yr album, yn chwarae piano, yn canu. A mae website gyda ni, sponsorship, a fi'n rhoi deg o cant o'r profit fi i'r ysbyty sydd yn disgwyl ar ôl fi. Mae yna reswm am hynny wrth gwrs, ac mae'r album i raddau yn rhywbeth sydd yn adrodd hanes dy, dy fywyd di. Esbonia i ni beth yw dy stori di, achos mae'n stori rhyfeddol. Ni wedi cael cancer yn tro geg fi. Oedd rhaid i nhw um, torri y geg, y tro geg mas, y danedd, y gums, a o'n wedi agor y wyneb lan fan hyn, a um, ysgwrn gos a dod i fe mewn â geg fe. Um, oedd y reconstruction surgery oedd e. O'n i ffili cerdded, o'n nhw wedi dod i bwyd yn bola fi um, gyda tiwb fe. So o'n i ffili siarad, o'n i ffili, um, ffili canu, ffili siarad. Um, Oedd e yn araf iawn i dod trwyddo. O'n i wedi torri lawr ar ôl llawer o pethau oedd wedi digwydd i fi dros y blynyddedd. Pa mor isel ath pethau de? Datha i'r pwynt, o'n i wedi trial lladd fy hunan. Lack of depression oedd e, e rhywbeth wahanol, rhywbeth mwy gryf na yna. Oedd popeth wedi dyla lan i fi, a o'n i wedi torri lawr yn, yn hollol. O'n i ddim yn credu byddwn i byth yn fyw yn hapus ar ôl hynny. Byth yn fyw o gwbl. Ond Pan dwes i mas o'r ysbyty, mynd adref, trwy'r wythnosodd a'r misoedd ar ôl hynny, o'n i'n dechrau teimlo bod rhywbeth bwysig iawn yn digwydd i fi. Oedd y pethau o'n i'n drist amdano, pethau o'n i ffili derbyn Yn y hanes fi wedi mynd. A ti wedi ail ddarganfod dy gerddoriaeth hefyd, a mae hwnna ran o dy stori di? O, o di. Wel, o'n i wedi cael syniad i wneud yr album hwn, achos o'n ni moyn deall beth oedd wedi digwydd i fi, a beth oedd bywyd fi amdano, bywydau ni gyd. Mae'n rhywbeth ysbrydol iawn y cwestiynau i fi'n gofyn, a dod i'r mewn, dod i mewn i'r cerddoriaeth, y cwestiynau, beth ydy bywyd ni amdano? Pam ydyn ni gyd yma yn fyw, efe? Mae cwpl o dalentau Cymreig gyda ti, yn ogystal â ti wrth, ar yr album hefyd. Wrth gwrs, wel, fi'n falch fi'n fi wneud yr album yn um, Cymru, efe, achos Dyma ble oedd popeth wedi dechrau. Brad Jones, a llais arbennig o dda gyda fe, um, yn canu ar yr album, ac yn ifanc nawr uh, o Stiwen, a Ffion Wyn Dafis, ond mae'n chwarae'r saxoffon yn wych o di. Nath e helen neges i fi chydig misoedd yn ôl yn gweud bod gyda syniad mawr i wneud can gyda gitâr soprano a'r piano a oedd e'n moyn rhoi lleisiau dros y top a'r saxophone. So ni ddim yn rhi siŵr fel ddim yn gweithio, ni'n excited, chos fi wedi chwarae gyda Lee o blaen a oedd e'n gret. A ie, yeah, mae'n just yn wych i gweld kind of, y vision sydd gyda fe dod gyda'n gilydd. Mae'n dda achos mae e'n helpu i fi um, canu mas, mae e'n amyneddgar, mae e'n um, Mae'n hoffi yy fel helpu phobl so mae hwnna'n neis i neud. A shwt dimlad yw e i ti nawr, dy oedran di, i fod â'r albym yn barod? Hapus achos mae plant arall, wel ambell o nhw, mae nhw ddim yn cael y cyfle i wneud hwn. Fi'n gobeithio bod pobl yn gallu gwrando ar yr album a teimlo well amdano nhw ar hunain a'r perthynas sydd yn gyda ni gyd, efe. Achos fi'n credu um, i wneud bywyd hapus, mae fe gyd amdano'r perthynas. Fi'n gobeithio bod um, y cerddoriaeth yn gallu helpu pobl, fel y pobl wedi helpu fi. A mae cerddoriaeth wedi helpu fi trwy'r blynyddoedd. Mae hwnna'n sicr.